kairĩtu gaka rĩ ngai nĩ akahete maitho no maitho macio mako rĩ maikaraga ũũ Atia. nĩ ũranyona ĩ mũndũ wa ngai ũguo Mũndũ nĩ ũmwe. Eh? rĩu kaoragia atĩrĩrĩ sasa mnataka nifagie wapi Atuoni. nwanyita ndeto ĩyo kairĩtu kau rĩ andũ othe rĩ matiendaga kwa associate nako Ĩ, nĩ nĩ maitho ĩ tondũ ona maitho rĩ maitho mo mene rĩ nĩ marakũmakia tondũ ũkeroreire rĩ ũrona atĩ rũgame eh, si ukae tu ah, ni sawa tu ati ah, ah, mi nakuuliza swali nikae wapi gĩkũyũ-inĩ tugaga one nĩ ciaraga ũru mwene ĩkĩte atĩa eroreire rĩu kairĩtu gaka rĩ nĩ karĩa gaciarĩtwo gakĩoneka gatiaheirwo mwĩrĩ ĩ mwĩrĩ mũritũ ũguo ĩ ĩ mũirĩtu ĩ ũkũ- ũkũgucĩrĩria maitho ma arũme nyarari ĩno ũratinda ũkiuga ndaria rĩu nya- nyarari ya mwanake Ĩ, ĩ, ĩ, ĩ. taka- taka- taka ũndi gaka ka maitũ Ĩ, mwanake mũrũngarũ ĩ gaka ũguo rĩu rĩ mũndũ ũyũ ndarĩ kũgera rĩu ũhoro ũrĩa wĩ wa ma we thikĩrĩria thikĩrĩria ndeto thikĩrĩria ndeto kairĩtu gaka rĩ ngai nĩ akahete maitho no maitho macio mako rĩ maikaraga ũũ atĩa nĩ ũranyona ĩ mũndũ wa ngai ũguo mũndũ ũyũ nĩ ũmwe eh? rĩu kaoragia atĩrĩrĩ sasa mnataka nifagie wapi hatuoni nwanyita ndeto ĩyo kairĩtu kau rĩ andũ othe rĩ matiendaga kwa associate nako Ĩ, nĩ nĩ maitho ĩ tondũ ona maitho rĩ maitho mo mene rĩ nĩ marakũmakia tondũ ũkeroreire rĩ ũrona atĩ rũgame eh, si ukae tu ah, ni sawa tu ati ah, ah, mi nakuuliza swali nikae wapi nĩwanyita ndeto ĩyo rĩu rĩ kairĩtu kau rĩ

ona mutumia uyu ndi nake ri ngwamba ndi mucinobo uguo Ndigo- ndikwenda ndeto ciake ngwamba guthii na kuu uguo nyambe ona nie Anyue kanyamũ. ma stress makwa ri Mm. meke atia ndũkwanũrwo rĩngĩ mathirathire no reke ngũhe ũhoro Mhm. rĩu rĩ agĩcoka akĩrora akĩona atĩrĩrĩ mũtumia ũcio wake nĩ andũ arĩa ma macanjaga arũme ao na njĩra ciothe ona ndeka nini ũguo ndĩrakũrĩa babe Wĩkũ? uko

tasima icio ũguo Ah, nĩ we. ũrona ndeto ĩyo mũirĩtu nĩ ũyũ rĩu kairĩtu kau rĩ Ah. kairĩtu kau gagĩtwara mũndũ ũcio ma- gakĩmũ Oh. nĩ ngwĩrire no ũrĩkinya handũ ngwĩrire andũ aya nĩ marĩena maũndũ ma kairĩtu ngwĩrire nĩ Na nĩ ũyũ wĩna- wĩna wĩna kaface wĩna kaface wĩna kaface ngakiuga atĩrĩrĩ kairĩtu kau rĩ gacokire gagĩkinya handũ Rĩtha. rĩu makĩambĩrĩria gũkĩnyua gakĩũria atĩrĩrĩ utakunywa soda ama utakunywa nini gakiuga atĩrĩrĩ karenda tũcoda atĩ twĩho kĩrĩa tũ- tũ- tũcohi twĩho twĩ- twĩ cama njiguaga tũkĩrĩo tũkĩnyuo nĩ atumia Eh, tũ- tũigire twĩ- twĩ- Twĩho tũnyuo nĩ atumia. Ĩĩ, Cama mũno. twĩ- twĩho tũhana maĩ Tiga Nĩ- mũthia kũraihu ngwarana. Ĩĩ, ti- ti- Aca ti ti- ti- nĩ nĩ wenyu ĩhana maĩ Kama heho ũgasi. ĩga- he- niĩ rĩ ndikiũĩ no reke njuge he tũcuba twĩho rĩu nĩ rĩtwa rĩa nyĩrĩ o nĩ rĩa nyĩrĩ kũu Mm, nĩkĩo njohi ĩyo. ngũkũgwetete ti njohi Oh, na nä kä okay fine nä tå gå kä menya no kairä tu kau rä gathiathianga rä kairĩtu kau rĩ gakĩambia kwa- kuongera tũmĩario Nĩ- nĩ rĩu nginya matawa nĩ ma mĩthemba mĩingĩ no nĩ temperature ĩrambata ĩĩ nĩ rĩu ndũĩ nĩ kũrambia na nĩ Nĩ kũra temperature matawa nĩ nĩ marathiĩ ĩrambata ũguo ũgakora Ĩĩ, nĩ matawa nĩ moka kũrambata. ma mburuu Yes. ningĩ nĩ matuĩka kĩrĩa nĩ matuĩka ma rendi Nĩ nĩ matuĩka ma ngirini rĩu kairĩtu kau rĩ eh, njamba ĩyo yake ĩrĩte ĩige gĩtĩ kĩa ĩkaige gĩtĩ kĩao mwena ũrĩa ũngĩ rĩu nginya ona arĩa maroka rĩ marona tarĩ o mũndũ ĩ woka ĩ Ĩĩ. ũrahoya mũthuri ũyũ mawai kana me mũcemanio kana ke kamũcemanio fulani Mm. rĩu rĩ o kĩrabu ĩĩ nĩ kĩu Kĩrabu. ndũĩ rĩu no- angĩkorwo nĩ mwĩ mũndũ Rĩu mwĩna nĩ mũcemanio, kwanja maenda na- kũiga na- wĩti. na ti mũkaguo rĩ Ĩĩ. githĩ ndũgũkĩmũhe gatĩ harĩa Ĩĩ. mũkaguo ndũĩ no Ĩĩ. mwagĩrĩirwo gũikarania nake Aha. tiga rĩu ta rĩu twĩ studio Eh.

Eh, m- mũirĩtu ndwĩ matawa na kĩ na kĩ Eh, kairĩtu nĩka- nĩkona atĩrĩrĩ Kaigũka. Ĩĩ, nĩ ka- kagũtha tũnyamũ tũu thutha wa ndagĩka nini rĩ koria koria njamba ĩno atĩrĩrĩ Mhm. na nikuulize Mhm. unanitakiaga aje nona na nä rä u thä na nä å mwe Ĩĩ. må thuri haha Ĩĩ.

no reke ngĩkwĩre Mhm. gũgĩthiĩ atĩrĩrĩ mũndũrũme ũyũ ũrĩ akĩmwĩra atĩrĩrĩ unajua mimi hata sijuagi watu wanakuchukia kwa sababu gani ũgĩteiguitha nĩ aruga rĩu Aca thĩ kuruga na igũthe nĩ kana kana mũga kaingĩria. Hey. Rĩu githĩ- ũyũ ndũĩ nĩ aranyua indo ciake Ĩ. na nĩerire kairĩtu ge- geke maũndũ Ngeji, Ĩ. ngeji nĩ abatire. Ona ngeji. rĩu rĩ Ĩ. marora rĩu mũ- mũndũrũme rĩ Mm. ndũĩ nĩ ararora kairĩtu gaka Mm. arora maitho rĩ ona rĩu matiroranĩte ona ma- maitho nĩ macokete nomo aya o ũrĩa a- aranyua rĩ akĩona kairĩtu gaka rĩ nĩgathakarire ndiũĩ nĩkĩ gĩtũmaga kame kamenwo ona mbũndĩ yako noke nokega nĩ araimba kũrora gĩtagwo kenya ciĩtagwo ta nyamũ ui ndokuona ĩ matawa ma merago mahũra rĩu wonaga ciothe ambire nĩ njega mũhiki amba ahũrwo na mau matawa rĩ Eh. atheririo maitho mekũroranĩte rĩ makĩrora we na kanyamå nä kekirä re thakame Ĩĩ, rĩu thutha ũcio Hethĩ na rĩ rĩu. njamba yakwa ĩkĩmũria atĩrĩrĩ ndana rĩo nĩ thirei ndũĩ me- me kũrĩa matirĩ na rũgano Thakame na- manyuirei rĩu thutha ũcio rĩ Eh. mwanake akĩmũria atĩ na by the way nikulize Eh. mbona ulikaa mbali na mimi hivi uikarie kũraya nani ũũ nĩkĩ Rĩu nĩona nĩ- nĩ thĩ ingĩ rĩ. ruta gĩtĩ kĩu Ah, we waiter waiter kuja kuja chukua hiyo kiti lete hapa

na drink ici ciake ũcirehe haha Haiya, haha hakuhĩ yeni rĩu rĩ nĩ mambia kwaria rĩu ona nĩ atiga gwĩtigĩra mũka tondũ rĩrĩ ona mũka gĩthaa rĩ gĩkĩ rĩ ndangĩũka ndangĩũka na ningĩ nĩ mambirie gũikanĩria ndo ĩni ndo koguo ona mũka harĩa rĩ rĩ ndarenda gũtinda akĩmenya na nĩ wega atumia aitũ mũmenyage kũrĩa mũndũ rũme wakua rĩ wĩyarie wĩyarie hĩndĩ ĩrĩa wĩ- waigua mũndũ mũ- mũrũme waku ena hau

ĩ irigũ Irigũ. koguo no ũthiĩ ũkore irigũ nĩ uge rĩrĩa rĩcure ũrĩ Ĩkĩrĩcire, ũbeke rĩngĩ na hau. na harĩa hangĩ Ĩ. Na hau hangĩ. wĩ na ũhoro thikĩrĩria. ngakiuga atĩrĩrĩ Ĩhĩ. kĩng'ori witũ rĩu rĩ mũndũrũme ũcio rĩ nĩwona mũndũ ũrĩa wamba kũmũikia thĩna-inĩ nĩ mũtumia Nĩ mũtumia. ma maikania ciugo ũguo maga kũ- kũ- kũiguana rĩ mũndũrũme athiĩ acemania na kairĩtu karĩkũ igakwendeka no nĩ gagĩkinya kiwango gĩa gũ- rĩu gwĩ- kwendeka ĩ tondũ nake ndegũkĩendaga ũhoro wa andũ aya angĩ matigagĩũke ningĩ mamwĩrage atĩrĩrĩ "Oh, huyu ndio anakuharibu no mũhiki ũcio rĩ ona angĩũkire rĩ arore kĩndũ kĩrĩa kĩ mbere ya mũndũrũme Ndangĩmakire. ndangĩthanganie tondũ ekuga atĩ "Ah, ndangĩenda ũyũ no maitho No kĩrĩa kũrĩ matawa na, mĩthiranga. na kanyamũ gaka gegwĩtwo njohi rĩ nĩmagĩririe mũndũ magũtha rĩ Mm. maitho marora handũ hamwe ũrĩa magĩrĩire nĩyo mwĩtaga ndibei Ndiũĩ ũrĩa mamĩtaga Ĩĩ. Ndiũĩ, no ndiũ- ndiĩ mũhĩgĩrĩru nayo warora mũndũ Eh? kĩroko ũguo ĩrĩ ũkora niĩ kĩndũ njũĩ matawa macio nĩ mahenagia andũ tondũ nĩ gũthiũrũrũkaga mangĩ makĩhũraga ona ndũgakora matawa macio kanitha Aha, macio makoragwo o kĩrabu aha. nĩgetha mahĩngĩce andũ ona ũkoraga mũndũ mũkũrũ mũno hau nĩ wako marokĩra ihongo gwetete ũkoraga mũndũ mũkũrũ mũno nĩ ũranyita wamũrora ũguo ũkonaga haiya nĩ rĩu kairĩtu ũyũ ma ngai ngwarĩria nake rĩu nguonera kamũ kanyaha nĩ harĩa cũcũ ahenagio nĩ gĩcicio tikio rĩu na rĩkĩo kĩragwo nĩ maheni na ndĩ ikũnia hĩndĩ ĩyo rĩu ngwendaga kũũtara atumia aitũ ndĩmere atĩrĩrĩ Nĩguo. muona mũngĩhĩtania na mũthuri guo ũguo Eh, kana mwa- mũikanĩrie ndogo hanini eh. eh, tigai kuo horo ucio tari serious niguo tondu mwana wa kahii ni agaga handu angiitururira maundu iye na wona akinya kuria kuria rume aria angi na menjohi-ini ri niguo makoraga andu angi mekuma meterei amithemba a mithemba nginya acio mahana ũguo ona maha, acio marora ma- mahana ũũ agathakara biũ na angĩ ona angĩ mahana mĩgũtha no nĩ ũndũ wa matawa kũmacenjia magatuĩka rendi magatuĩka ngirini rĩu onawe wa mũrora ũguo ũkona ahana ũkĩ rĩu ũkoiga atĩrĩrĩ eh, ehe ũrĩa kĩrĩa aranyua thutha wa kahinda kanini ũka- ũka- ũkamwĩra atĩrĩrĩ no ũcenjie metha ĩyo ũke haha na hĩndĩ ĩyo nĩ mũndũ wĩhakĩte mũtu wa ũcũrũ Endi Wĩna mũtu- ũgĩ. endi mũtu wa ũgĩmbĩ

my father ndiũĩ rĩu ũrĩa ndiĩ nyora ndiũĩ my kũrĩa father wagerete kũ ũtonete ũyũ ũyũ korwo nĩwe wanjiarire niĩ ingĩaumire ndĩ mũndũ ũhana Na nĩ nyanya mũ- na nĩ mũtu wa ũcũrũ nĩ mũtu wa ũcũrũ na ũgĩmbĩ Akĩamba. akagũthwo ũguo agakorwo ahana tareke mũthuri taraba ũkĩria hau Ĩ. nĩ harĩ na thĩna ũkĩte mũno na nĩ ngwenda gũkwĩra kĩndũ kĩmwe nĩ kũrathiĩ ũgĩcagi mũkabanga gũthiĩ kuona aciari

ũgakoraga ngari ĩno iho nĩ mbathi ya ruta mĩrongo igana Gatano. no thĩinĩ wa mbathi ĩyo ũngĩetha mũthuri woyo Gũtirĩ. gũtirĩ gutire nĩ 25 nĩ arũme Ĩĩ. nĩ 25 Nĩ atumia. no gutire muthuri ka gũtirĩ mutumia mu- ũrĩa gũtirĩ ũngĩ. mũthuri kana mũtumia wa ũrĩa ũngĩ Ĩĩ. ũkoria atĩ kwagaga o ũmwe ah ĩtagwo two way traffic ĩndũ two way traffic ikamina atĩa rĩu icio Ũ- eh, eh, eh, no ũthiĩ na no ũcoke rĩu hono ndũrĩ hau Ĩ, tũthiĩ haha ngũi ĩ, ũgakoraga atĩ nĩ wathiĩ kũrathimwo nĩ mũciari ehe. Mĩario- ndio wewe na mkago rĩu ndũthikĩrĩ tũtube twagĩtwara

o kiugo gĩkĩ watwĩra mũthuri ĩĩ gĩkĩ kĩramarehaka makahana tu- tu- arĩa tũcũcũ nĩ kũruta ndoro arĩa nũĩ arĩra nyamũra nĩ kwamba ũkũkora mũkũro ta wa- tarĩ kĩguũ kĩingĩra nona mũihoro mũihoro wa maĩ rĩu mũndũ ũrĩa ũmenye ataimĩtwo harĩa ĩno ya mbura kĩitĩke maithori marĩa arendwo nĩ ma mĩtheko

mũrehani ĩĩ mũrehwo mũrehwo ĩĩ ona kũrĩ o angĩ mokaga kuona ũrathikwo atĩa na ũgathikana ũgatia Ĩĩ. kũringana na ũrĩa moĩ ng'ania ĩĩ rĩu ũrarora ũkarora ũkona atĩrĩrĩ Ĩĩ. nĩ imbarĩ Ehe. nĩo mararĩra mũno ĩĩ tondũ mona harĩ kĩndũ gĩkĩte atĩa ĩĩ nĩ gĩathiĩ Nĩ no ũnyama ũyũ kũngĩ. ũyũ mwa- ũyũ mwareka woka gũkũ gũthikana Andũ a Nairobi. Eh, andũ a- mete ũguo Eh, andũ a Nairobi. niĩ ndikwendaga gũtengũra ndĩmete Eh, andũ a ũguo Nairobi nĩ moka. Me kambĩ-inĩ karĩa. no nĩ rĩa Andũ a Nairobi. tenguo Eh, na thĩna wao nĩ kĩndũ kĩmwe eh. ũkĩaria no nginya ũkagweta ngeithĩkai andũ a gũkũ Eh, ngeithĩkai andũ a andũ a nyairobi Nairobi. andũ a gũkũ nĩ methambĩre moko harĩa Eh, andũ a nyairobi maheo iciko Kamere nĩ andũ a Nairobi. Ati Na iciko. mayo iciko. andũ a- andũ a nairobi nĩ mahe nĩ ma- harĩ harĩa magwĩteithia nĩ harĩ ũguo Mm. na nĩ kĩra kĩa kũburaci Ĩĩ. andũ a gũkũ gĩcagi rĩ mũthi kũrĩa kwa nyina ng'ania ĩ kũrĩa kwa andũ hena kahema twambĩte hau thikĩrĩria ngwĩre Mm. andũ acio kuma kana nĩ rĩrĩa gwa- macoya kuma tũthuuranagia rĩrĩa gwa- andũ kuma rĩrĩa gwakuirwo matũraga kũ Ĩĩ, hau. no mũthenya ũyũ mũnene Yes. matingĩtambũrwo matitambũragwo andũ a nairobi gĩciko nĩ kĩa nairobi Mm. kĩoro kĩega ya nairobi Kain ti njega nĩ ya nairobi iti njega nĩ cia nairobi no makariganwo nä kä ndå kä mwe Ĩĩ. nä kä kä rå gamä te ha harĩa ngwenda kugo tondå tårenda gå kania andå arä kå haya no tia gwitå nyä ria irikago itå nä thomti Ah, gũkũ gwitũ nĩ thombo. kårä Kũrĩa- Nyandarua nĩ kuo andũ marakuĩrwo. matihakaga nyamå icio tũraria ũhoro wa Gũkĩrwo coroni Nyandarua. nyandaro matingä haka indo ta icio rĩu rĩ mũthuri Kũu He, nĩ kwega. mbaa ya kåra nä gå ikå rå kia nyamå ä yo Nĩ wega. matingä haka Basi.

athiĩ Thiĩ na atĩa? mbere handũ. Nĩ- nĩ nĩ wega nĩ tondũ tondũ wa kũnjokeria eh, mũhwa ũcio ndoiga atĩrĩrĩ matawa macio o ta ũrĩa ndĩmwĩrire rĩ nĩ mathiaga makahenia kĩngĩ Andũ. ona in fact no ũgacũthĩrĩrie na arũme aingĩ harĩa mũnjĩre ũkĩingĩra kĩrabu ũkoraga kaborimu ge kanini Eka nini. na matawa macio matikoragwo me maingĩ makoragwo matawa macio ma- ma- me mathimathime no the more ũraikara mathiaga volume ĩthiaga ĩkĩongagĩrĩrwo mũkwaragia wega mũkwaragia wega toguo twĩ haha thĩinĩ wa ngotoko tv mũkaria kahora rĩu mũcokaga mũthiaga mũthiaga mũgĩthiaga ũkambia kuga atĩrĩrĩ nĩguo ndwaigua mũrũ wa methũ rĩu mũkwĩraga atĩrĩrĩ nawe rĩ mũkanĩrĩra na the more mũranĩrĩra ũguo nĩguo hakiri cianyu ciũmbũka Ciũmbũkaga. Cithiaga. rĩu kairĩtu gaka rĩ nĩ gakĩoirwo nĩ mũndũ ũyũ na magĩthiĩ na makĩrĩkia gũkĩnyua Ĩĩ. rĩu mũ- mũirĩtu ũyũ gũgĩtuka mũno akiuga atĩrĩrĩ eh, mũthuri ũyũ akĩmwĩra atĩrĩ na to niĩ nĩ ndĩinũka gwakwa rĩ na we eh, kwanyu nĩ kũraya rĩ ũgwĩka ũguo ngũgũkomborera rumu wĩingĩre kũrĩa we ũthiĩ ũko Ũkome. ũkome niĩ naniĩ nyinũke kũrĩa mũtumia ũyũ wakwa ũtaranjigua ĩ mbogo ya andũ ĩki ĩĩ tũitũkagiane na Nake. nake ona nĩ aheire mũ- mũ- mũhiki ũyũ story rĩu cia gwake ĩ tondũ rĩu naguo ndũrĩ hitho Rĩu ndũrĩ hitho. nĩ athire amwĩra nake kairĩtu kamwĩra atĩrĩrĩ na cuba nyĩhithi sulale tu kwani atakudu

Oh. Nĩ Ehe. ndĩkĩ ndũthi. Eh, nda- nda- ndĩrakiuga Ĩ atĩrĩ. wakĩrĩ cinda no ndũthi. Ĩhĩ, rĩu aroiga atĩrĩrĩ gũkoma Gũkoma rĩu nĩ kũ ndũthi. Ti- tiguo magĩtaga na na ruga ici cia nĩ tũgwĩta mumo ũrĩa githĩ ndũraririkana nĩ tũrĩ na mumo Ĩĩ na no ũrĩũka. mumo ũcio rĩ nĩtũgũka tũũrie dos nĩ gwĩka Nĩ atĩa ndũĩ. nĩ ũranyita i Mm. no nĩ- niĩ nĩ- nĩ ngĩikarangĩte na nyanake icio nini nini ĩ Kũ ndũthi. rĩu cigakiuga kudos nĩ kũ- nĩ gũko

twamwĩtaga mũkanya Ĩ, na agĩtiga wakanya gũkũinũka. negũka wakanya no arĩũka ararĩ njĩra no arĩũka Wakanya tũmwĩte haha nĩ getha rĩrĩ nĩarĩũka. ciũria icio rĩ ũmũrie na nĩ ngwĩhoka ũmũthĩ nĩ agũgĩũka na mũtugo no na ningĩ reke reke ndĩkie- Ũroria reke- mũmũtugo, reke ngũthũ- ũroka ũrĩa ehana. reke ngũrĩkĩrie ũhoro ũrĩa nyuma naguo

ngakĩmwĩra atĩrĩrĩ na imekuaje sasa hata haku- hapa slippers ni, ni tofauti naona hii ni ya blue hii ni ya red eh? mũndũrũme akĩmũria "Ah, what do you mean akĩmwambia si ndio sikuje kuangalia uone na angĩ nĩho ndamenyeire atĩ na ndĩũĩ eh, andũ acio mathiaga ng'endo nyingĩ nĩ nĩ ndanaigua rũgano rwahana ũguo mathiaga atĩ ũgakora eh, gĩ- gĩtarĩ-rĩ kĩmwe nĩ kĩa buru kĩmwe nĩ kĩa yero nĩgetha ndũkaiye

nĩ pea igĩrĩ ĩ harĩa ingĩ rungu hena ĩngĩ ya yerũ kana ya mburu ĩ rungu akinya ho rĩ kairĩtu rĩ gagĩthi gakĩhinga mũra kahinga mũrango rĩ gakĩmwĩra atĩrĩrĩ by the way mi wezi niacha hapa na kama sio hivyo unanipeleka mpaka kwa, kwa bibi yako namwambia tumeshindana wewe wewe rĩu kĩndũ karenda mchezo kasarani gĩkanwanyita

nĩgacokire thutha ũcio rĩ magĩkĩhingia mabataro mao no kahingia rũcinĩ rĩ mũthee agĩũkĩra ũguo tondũ agĩciririe okĩre tene rĩ akĩrora rĩ agĩkora akĩra eh, mimi nataka kwenda kahingũkire maitho o ũrĩa moi o ũrĩa matũũraga ati mũthee akĩmenya bebu na niacha kama sijakunywa chai

mũthuri akĩona gũkũ nĩ gũkũgĩa thĩ agĩkanengere matano akanengere atĩ matano rĩ agĩcoka akiumĩria aumĩra rĩ mũtumia nĩ amenyire wake arĩkia kũmenya rĩ ũrĩa amenyire we ndũkandwende gũtinda ũgĩka atĩ o ũrĩa amenyire rĩ agĩteng'era gwa cibũ ateng'era gwa cibũ rĩ agĩthiĩ akĩribota mwanake rĩ agĩgĩtwo na mũirĩtu agĩtwo kwa bahati njega rĩ ndiũ wa kũu rĩ arĩ mũrata wa kairĩtu karĩkũ gaka gaka gake na maitho mano ĩ na kairĩtu nako rĩ nĩ kohire nda ndiĩ kana ũranyita rĩu rũgano rĩ rũgũthi- rũgũkorwo rũhana ũũ Kaĩ gakĩoha ndawa nawe na ona ũtukũ we ũmwe. ũrĩa o ũrĩa kohire tondũ kainda yohagwo rĩ wĩciragia tũraga ĩkĩragwo ndũĩ niĩ ndiũĩ ai ndarĩ ndĩ mũgeni Ĩĩ, wĩ mũgeni nĩ tũrakuona nyakĩera Nyũmba- nĩkĩo ndĩmwĩraga kũrĩa kwanyu nyĩrĩ mũkũhũrwo midiani gwĩtagwo midiani ngakiuga atĩrĩrĩ Eh. kĩng'ori kairĩtu gatioha nda koha nda rĩ matukũ ithe matiikara kairĩtu nenehia nda nenehia nda no ndiũ nĩ mũratawe wa kairĩtu karĩkũ kairĩtu tua matana mwena ĩ ndiũ agĩkera atĩrĩrĩ toka kairĩtu atĩrĩrĩ tondũ wĩ mũrata wakwa rĩ na niĩ ndũraga ngũhoyagĩra ngai rĩ Ũkona njĩra mũthuri. atĩrĩrĩ rũgano rũrũ nĩ rwaũ nĩ ũrĩa ngenete niĩ ngenete onire mũthuri mũi nake rĩ agĩkera atĩrĩrĩ eh, rũgano rũrũ rĩ nĩ rwa njũgũna reke ndĩmwĩte njũgũna nĩ rwa nĩ rwa njũgũna Ah, njũgũna ũrĩa mũrata witũ ũrĩa ũcinaga makara kũna

nĩwanyita rĩu njũgũ noka rĩ akorire ndio akĩmwĩra atĩrĩ rĩu wĩ mũrata wako nĩ kĩndũ kĩrĩa wangenia no kũhonokeria kairĩtu karĩkũ Gaka. tondũ kairĩtu gaka ndũrĩte ndĩkahoeire ngai ndanathi nginya kanitha-inĩ gũkahorera gũkahoera narĩ kone mũ Gakona mũthuri. mũndũ na nĩ karanjĩrire nĩ niĩ mwene mwe- nĩwe mwene ũhoro ũrĩkũ Wĩra ũyũ ngwenda mwega. gũkwĩra atĩrĩrĩ thiĩ ũhore na ndũkagĩe thĩ Congratulations. thank you congratulations ndio akĩmuohora akĩmenya mwanake akĩmwĩra atĩrĩ na ndeto icio nĩ citũ na Na- rĩu mũtumia rĩ akĩaga kũiganĩra gwa cibũ agĩthiĩ kwĩ ndiyũ athi kwĩ ndiyũ rĩ ndiyũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ rĩu rĩ kaĩ we na ũndũ njũgũna nĩ ndakĩrĩte ndiyũ nĩ arĩ mũtumia rĩu ndiyũ rĩ akĩmwĩra atĩ njũgũna njũgũna atakĩrĩ mũtumia ĩĩ nĩ niĩ mũtumia wake ona ndĩnjiarĩte ciana inya hĩ njũgũna ũka njũgũna etwo rĩ agĩũka agĩkinya hau akĩmũria atĩrĩ rũgano rũrĩ rũrĩkũ ĩĩ ũratuĩka ũyũ nĩ mũtumia waku ĩĩ no nĩ- nĩ tũrakoretwo tekũiguana nake no maũndũ maragĩcoka tũrathondeka tũreka atĩa tũrageria rĩu rĩ no nĩ aragũthitanga atĩ hena rũgano rwa kairĩtu karĩkũ gaka kairĩtu gaka akiuga ĩ nĩ ndiũĩ ona we wĩ mũira ĩ nĩ ndiũĩ rĩu rĩ ndiũ akĩrangia ta mũtumia akĩmwĩra atĩrĩ we ĩka ũguo inũka nĩ ngũmenya ũrĩa tũgũthonde rĩu mathondekire na rũgano rũrũ meuge atĩrĩrĩ "Mũi- mwanake ũndũ ũyũ ũhoro ũrĩkũ ndoĩ ũhoro na tondũ kairĩtu gaka nako nĩ karetigĩra ũyũ rĩ makĩrwo we cheza chi Che- cheza chini we ndũkagĩe na ng'ano nyingĩ rĩu rĩ mũirĩtu akĩaga kũiganĩra ha kairĩtu gaka rĩ ũciezi wa itũra rĩu rĩ atĩ ũ nĩ mũrũ wa nyina na mũ- na nyina kairĩtu gaka koguo no getire ũcs wa area ũũ mama gagĩthiĩ kũrĩ we njũgũna nĩ athira gathiĩ rĩ na nĩ njũgũna nĩ mũcini wa makara njũgũna nĩ athira njũgũna nĩ mũcini wa kĩ nĩ wa makara na makara matito metĩkĩrie koguo ena mbara maita maigana rĩu rĩ niĩ rĩ ngũkĩra haha ũgĩtiriha ũhoru Ĩ, ngĩtiriha mwanake rĩ akĩnjĩra rĩu tondũ nĩndetwo nĩ ũcs rĩ we uka undware handu hariku tugathikiririe njira ya mundu mwe thiagirwo gutu ngikimwira njugu na ndie na thina no me okorwo ni ni makarari nie ni nguthi kuruga ndiru iriku iyo twakinya hau tukimwira atiriri okay ni twagikwa bwana OCS eh ni atia eh eh, na- eh, we ni nani jitambulishe

o nayo tũrũgamĩrĩire ũguo na nĩ kwarĩ na hiki yothe ega rĩ we nĩ atĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ na nĩho ndĩ- ndĩrenda ũnyite Mm. arĩ mũmĩrũ anjĩrire atĩrĩrĩ mũrũme o mũndũ mũndũrũme o wothe Eh. e mũthenya wake wa kũrĩa mai Tindũ, o mũndũrũme o Andĩkũrĩa wothe mai. Ĩĩ, o mũndũrũme o wothe ndikũrĩa. ũkenere ngai akorwo ndũrĩ warĩca mai ndĩracandiri rĩu nĩ wanyita ũrĩa arauga atĩ o mũ- o mũndũrũme o wothe Ai mũthenya wakwa wa kũrĩa mai. e mũndũ e mũthenya wake wa kũrĩa kĩ mai tondũ atigire ahikia thaka akĩona kairĩtu karĩkũ no rĩu akahananirie na mai akiuga atĩrĩrĩ o mũndũrũme o wothe he mũthenya wake wa kũrĩa kĩ Wa kũrĩa mai. mai na no arĩe kĩ- m- mamai kana arĩe kamai rĩu rĩ mũthenya wakwa rĩ warĩ wakwa wa kũrĩa kamai karĩkũ mũndũ wa ngai nĩ ndarĩcire kamai kau we ũthiĩ warie na ũcieci ta mũndũ rũme waigua kana ngamũtema Ah, ka Eh, ndũngĩ mũtema tondũ ndakũrakara Eh, ũkaria nake ta mũndũ rũme Mm. mũthenya wakwa nĩ wakũrĩ samai Eh. nĩ wakinyire ndwanyita rĩu rĩ nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ mũtumia

kama utalea ndio tutapatana na wewe ngũri ĩgĩ- ĩgĩkinya ha rĩu mũndũ rũme ũcio tũkiuma hau anjũririe atĩ rĩrĩ mũndũ wa ngai ngarĩca kamai kau na ngatuĩka no niĩ ngarera kana kau rĩ atĩ hau akũrĩca rĩ nĩ kũrĩa gwĩtagwo kũrĩca nĩ kũrĩa nĩ kũrĩca mairĩ rĩu rĩ rĩu we we mũtumia ũyũ wĩ hau ona kana we ũmenyerere mũno gũtindĩka mũrũme guo nginya ndagĩka ya mũthia atuĩke arĩa tũmai Arĩa tũmai. ndiũ kana nĩ wanyita ũguo mwaticana na mwanaume mwenzako ũguo kana mũthuri guo rĩ geragia ũrĩa ũkũmũcokia na mũciĩ ndagathiĩ acemanie na tũmai arũme Na hau nĩho tũrĩ. Hau nĩho tũrĩ. ndĩmũcokere o rĩngĩ erorire itũ mũkĩririkane ndĩ haha kĩng'ori wa rĩngia kana rĩtũ rĩakwa rĩa ma nĩ gĩthũi wa ngaũ nĩkĩrĩ ona athuri a haha yo tũkĩrĩcaga tũmai tũko na angĩ nĩ cia athuri na kĩng'ori na mũkĩririkane support ĩrĩa nene mũno mũgũtũhe nĩ gũthiĩ paybill ĩno itũ mwambe mũgũre credit na nĩ 4117575 ngiuga na gĩkũyũ nĩ inya ĩmwe ĩmwe mũgwanja ithano mũgwanja ithano twĩ haha na kamau wa macaria na twĩ haha na mũthuri ũyũ gwĩtwo mĩthũ ĩ mathũ nĩ wa kĩng'ori na tũrĩ andũ akenu mũno na nĩ ngwenda tũkĩnyue tũmaĩ na mũthuri ũyũ harĩ ũndũ akwendaga kuga we nĩ ũkũmbĩte harĩ handũ tũgũcenjirie itanaririkana we thĩna ũthiire ũraũkire nĩ ũmwe ĩ tugire nyandarũa rĩ

tũtiĩrĩgaine Mhm. ikara thĩ Mm. ĩyo mũrata o hau nake rauga atĩrĩrĩ gakienyenji tiko tigoru tũkũrĩanĩra kagũkũ Ĩĩ, agĩtaga kĩgũkũ Ĩĩ. kĩgũkũ Kĩenyenji. mwana no Anjĩra tore ake tũrĩ ũngĩ kanyamũ haha Mhm. nĩ we aranjĩrire kaũndũ na Ĩĩ. nĩwekaga mũno nĩkuona mũthuri ũno wĩtambũrũka Eh, gwĩtambũrũka. aranjĩra kĩndũ kĩmwe Ehe. umenye mundu utari ithe ĩĩ ni ethaga mamutiri ĩĩ agathii akaruta kaburi ka mbere na ĩĩ ni karehete mwaki muno ĩĩ kanjira kau Mm. no igetagwo gake Ngenda gwa thĩa, nĩ kahako. ĩ kahakanirwo ni thoguo Tiguo ũguo rĩu. ukanengerwo ruga thuri mageke atia Magũrũ Eh. matirũ nawe. na thina witå ratwä mwana mwathiä hau rä arä handå mwekwo atä a Mhm. Mwaroga. å horo ndå rä hau haha harĩ na thĩna ũmwe mhm. nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ rũme hĩndĩ ĩrĩa athiĩ mũthenya wa ũhiki agĩka ũhiki agĩka ũhiki ũrona mũndũ rũme akĩgĩrwo egũkĩgĩrwo nĩkĩ nĩ wega ũrĩkũ ũratũma agĩrwo ti mwana ta ũrĩa ũngĩ

mũhiki nĩ mwathire ũthoni mwambĩrĩire mũgĩthiĩ rĩa mbere mũkĩmenya mũciĩ mũgĩthiĩ mũkĩũrwo ĩtagwo kĩara mũgĩthiĩ kũu kũngĩ guothe guothe tũgĩgĩkinya atĩ gũtirĩ kaũndũ kangĩgiria ũhiki wĩke atĩa Gũthiĩ na mbere. no mũthenya ũrĩa tũkagĩra mũirĩtu Ehe. atatarĩ Mm. marĩ ha Mm. Mea na macuka. kwanja marauga atĩrĩrĩ Mm. ng'ania witũ rĩ Mm. atĩ wanjikũ itũ rĩ Ndangĩoeka. no nginya gĩcaĩ No nginya gĩcaya. Kĩrathũ kĩao. wanjikũ itũ rĩ Ehe. no nginya arĩrwo kĩ Nginya mainage atĩrĩrĩ, Mm. iratũ cia ici, o, ti- ti cia ici, iratũ ta ici. nĩ wanyita hau Ĩĩ. mũndũ rũme nake mũcokio haha Mhm. ekĩragwo thuti njirũ mũtimia agekĩrwo neti ya hwaiti Tathi gũthikana.

kä rä a å rä thiaga nä ng'ombe irä gå kå nä ciaå Nĩ cia ũndũrũme. nä cia må tini we indo Ona cia ciaku nä mũtumia. gwetha Ehe. indo ciaku we må ndå me nä gwetha Athuri, athuri, rekei tũhorerie ũndũ ũyũ tuge atĩrĩrĩ. Eh. Ithuĩ twĩna mĩthenya ĩngĩ mĩingĩ. Eh, twĩ nayo Yes. Ndingĩ Na rĩu hau arakara. nĩho tuma ngotoko na nginia cia athuri na kĩng'ori na nĩ mwakĩigua kamwe wa macaria nĩ mũigua mũthũ wa wa kĩng'ori Na nĩ mwakĩigua gĩthũi wa ngahũ. Rĩu hau tũrĩ nĩ twatũmatica na tuge atĩrĩrĩ, o hau mũratũsapotera, paybill number no ĩyo ĩmwe 4117575 inya ĩmwe ĩmwe mũgwanja ithano mũgwanja ithano nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũcemaniei Thank you. asanti na mũtikariganĩrwo maũndũ maya Matata. Matatu. subscribe